דעם אייבערשטן קען מען נישט אפנארן, מענטשן קען מען נישט אפפאפן, אינדרויסן קען מען נישט זען ווער דער מענטש איז, א מענטש נעבעך רחמנא לצלן איז אראפגעפאלן אין א וויירוס, און ער קען זיך נישט ארויסזען פון די וויירוס, ער קען זיך נישט ארויסנעמען פון זיין רגילות, חזל זאגן די ערשטע מאל א מענטש טוט אן עבירה קלאפט אים די הארץ. האט ער דורך געגאנגען די עבירה? ס'איז גארנישט געשעהן, די צווייטע מאל עבר ושנה נעשה לו כהיתר, ער האט שוין א היתר ער מעג עס טוהן, די דריטע מאל וואס איז? די חזל זאגן שוין נישט וועגן די דריטע מאל, וואס איז די דריטע מאל? די דריטע מאל איז ער שוין נישט בבעלות אויף זיך, די ערשטע מאל איז קלאפט אים די הארץ, די צווייטע מאל נעשה לו כהיתר, און דריטע מאל איז ער שוין פאר. קויפט פאר דעם, פארשקלאפט פאר דעם, א מענטש רחמנא לצלן איז צוגעוואוינט צו טון עבירות, וואס זאל ער טון, האט דער רבי געזאגט איך געב אים אן עצה, לערן תורה יעדן טאג, קוק אריין אין שיחות הרן, סימן י ט, האט דער רבי געזאגט אפילו עושנו אנשים הרחוקים מן הקדושה, אפילו א מענטש וואס איז ווייט פון קדושה, עד שרגילים בעבירות, ווען האב איך צוגעוואוינט צו טון עבירות, רחמנא לצלן, די אייבערשטער זאל אונז אפהיטן, אויב וועט ער לערנען יעדן טאג כך וכך, ער מאכט זיך א שיעור, דאס מוז איך יעדן טאג לערנען, זאל זיין וואס זאל זיין, זאל איך זיין אויסגעמוטשעט, זאל איך נישט זיין אויסגעמוטשעט, זאל איך. האבן היינט פרנסה, זאל איך היינט נישט האבן קיין פרנסה, האב איך היינט געקענט דעקן דעם באנק, האב איך היינט נישט געקענט דעקן דעם באנק, בין איך היינט ברוגז אויף מענטשן, בין איך היינט נישט ברוגז אויף מענטשן, בין איך א גוטע מוד, נישט א גוטע מוד צו א בחור, כ'האב נאך אלץ נישט מיין שידוך אדער כ'האב שוין יא מיין שידוך, אבער איך לערן יעדן טאג כך וכך, עטעם די תורה ארויסנעמען פון זיין פלאנטער. הייבט זיך נאר אן א קשיא, אבער איך פארשטיי נישט קיין לערנען, כ'האב שוין נישט קיין מח צו לערנען. האט דער רבי געגעבן א דרך הלימוד, זאג די ווערטער, זאג די ווערטער, נעם יעצט א משניות, הייב היינט אן, מאי מסי קורין את שמע בערבית משא ש הכהנים נכנסין, זאג, זאג די ווערטער, זיץ פאר זיך, אן קיין חברותא, אן גארנישט, ווי דו ביסט קענסטו עס טון, קענסטו עס טון אין דיין קאר, קענסטו עס טון אין דיין אפיס, קענסטו עס טון אין שטוב, קענסט עס טון אין בית מדרש, זאג, זאג א פרק משניות, אבער יעדן טאג גיי איך עפענען די משניות, האט דער רבי צוגעזאגט, נעם הבטחה פון א צדיק, נעם הבטחה פון א צדיק, גלייבסט דאך אין צדיקים, א צדיק פון צוויי הונדערט יאר צוריק, ער זאגט א הבטחה, ער זאגט צו א מענטש וואס וועט לערנען תורה, ער וועט אים עס ארויסנעמען פון די בלאטע. די גאנצע וועלט דרייט זיך יעצט איבער מיט די נייעס אין טיילאנד, מ'האט ארויסגענומען אלע קינדער, יא האטס געהערט די נייעס, קינדער זענען געווען פארכאפט אין א בלאטע, א בלאטע אין א אין א פארפלייצונג, טויזנטער געוויסע ענדיגט זיך זיי גייען שטארבן, קומען די ריכטיגע שווימערס אין מ'האט זיך מוסר נפש געווען פאר זיי אין מ'האט זיי ארויסגענומען, דאס טוט די רבי מיט אונז, די רבי לאזט זיך אראפ צו אונז אין בלאטע, אונז זעמער פארשמירט ווי אונז זעמער פארשמירט, יעדער איינער מיט זיין סארט בלאטע. און דער רבי געט דיך א שטריק, כאפ זיך אן אין דעם שטריק איך וועל דיך ארויסציען, נישט אין איין טאג, כאפ זיך אן, כאפ זיך אן, נעם יעדן טאג א משניות, קוק נישט אויף קיינעם.